Shwmae, criw celf. Shwmae. Croeso i sesiwn fyw. Da ni yn anffodus wedi cael Problemau technegol, felly methu lanlwytho rhywbeth heddi. Sori. So, o'n i'n meddwl, gan bod yn wythnos y gofod, byswn ni'n neud planedau. Felly, mae dyfu fideo wedi paratoi ar gyfer ar aliens, na i lanwytho hwnna y fori, ond heddi gawn ni wneud ymarfer neu lluniau o blanedau gwahanol Bydd aliens na byw arnyn nhw. OK? So, dechrau papur, pen, a peth cyntaf yw cylch. Nawr, maen nhw'n dweud, os chi'n gallu gwneud cylch, freehand fel yna, Mae hwnna'n peth rhy dda i ddechrau fel um, ymarfer pan ydych chi'n arlunio unrhyw sesiwn arlunio. So actually, beth am just ymarfer cylchoedd, okay? Mae'n ffordd da, a peidiwch wneud cylch ac yn gyffredinol gyda arlunio. Chwbl fyna, fi'n gwneud y popeth just yn y bysedd, Os ych chi'n gallu, triwch arlunio a defnyddio symud o'r fraich i gyd, ok? So, ymarfer wneud cylchoedd ar eich papur. A y mwyaf chi'n ymarfer, falle bod chi'n wneud nhw yn siap hyn neu na siap hyn, ond os ych chi'n siarad symud eich braich, mae'n siap cylch fel hyn, mae'n ymarfer da. A just scrap yw hwn nawr, just wneud y cylchoedd. Ond digwydd bod, dyn ni'n neud planedau, felly... Shwmae, helo pawb, helo Alisa, Chris, Guto, T Peel, Stephen Jones, shwmae, fi'n iawn heddi, diolch. Mae fy nghyfrifiadur yn chwarae lan, felly mae'n ma' hwnna'n stresa fi mas tym bach, ond gobeithio bod y live stream yma'n gweithio'n ok. Dwedwch iawn os yw e, a i wneud yr ein dwylo ni yn ok. Um, Gadewch gwybod os mae'n crasio, so mae beth sy'n bod gyda cyfrifiadur i heddi. Ta beth, ni'n neud planedau. So, na ni'n mynd i wneud chydig o blanedau ar yr un papur pam lai. So, cylch arall, planed mwy, wps, a planedau, planedau. Os ydych chi ddim yn licio yr cylchoedd yma, ydych chi moyn wneud cylch well, wel, ffindwch rhywbeth cylch ac arlunio rownd e. Uh, fi'n edrych o'n studio fi am rhywbeth sy'n siap cylch nawr. Heb i weld. Ha! Ding! So, os ydych chi moyn cylch go iawn. Right, dyna ni. Falle bod yna well.

Um, na i ddangos chi chydig o fel pen super posh sgen i, a maen nhw'n gweithio, ond am nawr, dyn ni'n mynd i fod yn defnyddio pensiliau lliw, um, a falle wedyn gwneud bach o sialc. So, gyda'r pensiliau lliw, meddyliwch am y blaned cynta, okay? pa fath o blaned yw e? So, y planed fel y ddeiar, sy'n gyda cymysgedd o dŵr a tir a cymylau, mae'n mynd i fod yn lliwiau, okay, fel, ie, yeah, rhywbeth fel yna gwyrdd y glas, Ond falle bod chi'n mynd i wneud a volcanoes a stuff, so falle coch a melin. So ni'n dechrau gyda planet fel hyn sy'n mynd i bod yn llawn pethau poeth. So dechreuwch falle jyst gyda chydig o linellau fel hyn. Okay? Nawr, nôl amlaen llinellau, a falle llinellau mewn lliw gwahanol fel hyn. Fel la. Oce? Fel bod ni rhyw fath o strwythur yn barod. A wedyn, daliwch yr pensel lliw, oce? Ddim jyst fel fysa chi'n sgwennu arferol, ond fel hyn, oce? Mae hwn yn ffordd artistig o ddal pensiliau lliw. um, maen nhw'n dweud, os ydych chi'n dal paintbrush fel hyn, mae'n help fyd, oce? Okay? A wedyn, ydych chi'n gallu defnyddio ochr yn lle tip y pensil. Os maen nhw'n naddu'n dda, mae'n help achos mae'n ochr yn hirach. A wedyn, allech chi gael effeithiau gwahanol wrth i chi lliwio bach mwy o'ch blaned fel hyn, dechrau edrych bach yn fwy fel planed. Nawr, falle bod chi wedi sylwi, dwi'n wneud mwy o fatha trwch o lew yn un cornel. So mae hwn yn ysgafnach, fel tyset gole'r hael neu seren o ryw fath yn disgleilio lawr yna fe. So, wneud mynd nôl bach o'r melin hefyd. a dych chi'n gallu cael rhai darnau mwy na'i gilydd. Sdim rhaid i fod dros yr holl beth. Eto bach mwy lawr fan hyn, a twtio hwnna lan fyna. A dyn ni wedi gwneud planed, falle ambell i lump a bump cilchroedd yna fe. Bach mwy o cysgod ochr yma. A dyna'n planed cyntaf ni. Tyn bach fel blaned Mawrth neu Mercury, rhywbeth fel yna. Uh, beth yna, Mercher. Right, so beth am blaned sydd yn um, falle llawn o acid a slime a stuff fel yna. So, fel lliwiau bach yn wahanol fel hyn. Eto, a ni gael llunellau, ond tro yma, a ni gael llunellau sydd bach mwy fel cymylau yn pasio ar wyneb y y blaned, rhywbeth fel hwn gyda'r gwyrdd. Dwi'n gwneud y llinell yma cyntaf, jyst fel bod rhywbeth sy'n sort of, fel tasau fe'n sgleinio trwy yr hyn yn arall. Dyma sut bys i'n ei tasau fi'n peintio rhain. Bys y dyfrliw yn awesome i wneud planedau. Alla i crac o mas y dyfrliw mewn munud. OK, nesa eto, dal e fel hyn, a dyn ni moyn eto gweithio ar y siapau yna gyda ochr y pens, er, pensiliau lliw. Y pensiliau lliw fi'n ddefnyddio ydy rai watercolour, mae gen nhw, ond hefyd, maen nhw'n teimlo'n rili really neis ar y papur, maen nhw'n eitha meddal. So dyma ni lliwiau gwahanol i'r blaned yma. Blaned o asid, bach o gwyrddlas. Eto, mwy o cysgod ar yr ochr. Wedyn ni'n dod rownd. A dechrau wneud e edrych bach yn fwy trida. Wel na, tyn bach, wel y ddeiar hwnna yr un lliwio. So ni'n gael un beth am blaned tebyg i'n lleuad ni sydd fel just yn garegog ac yn oer ac falle'n farw, dim byd byw fyna o gwbl. Beth am chydig o shades gwahanol o llwyd? A falle tro yma, dyn ni ddim eisiau'r cymylau'n swirlio fel rein, ond dyn ni moyn siapau caregog. Peth yw i gofio yw, bod yr seren neu beth bynnag sy'n goleuo'r planed yn dod o draw fan hyn unwaith eto. So chi'n mynd cerig, cofiwch hwnna. So falle, newch eich chydig o gylchoedd o gwmpas e, a cofio bod y planed yn cylch, wel, kind of ish. Okay? So, os ydych chi'n gwneud craters fath o beth, neu nhw'n ysgafn i ddechrau, Mae Guto gyda'r pensiliau yma. Diolch Guto, nice. Mondeluz yw enw nhw. Um, a maen nhw'n ma nhw neis iawn. Oce, okay. so falle cylchoedd, a wedyn dyn ni'n cofio wastad, rhaid, mae'r gol yn dod o rofyn hyn. So dyn ni'n rhoi bach o gysgod. O, o mae hwnna'n mynd, yr min yn mynd, so mae'n cael y big boy sharp yna mas, yes. A wedyn, oh yeah. Hoff darn o'r dydd, wastad. Na, fi pensiliau. So, ti'n gweld faint o les dyn ni nawr? So, dyn ni bango bach o gysgod draw'r ochr yma, falle. Dwi hyn ddim yn dywyll iawn, so mae dyn ni cysgod dros yr holl beth. Ops, o, oh, mae wedi torri'n syth. Right, so dyn ni bach o gysgod fyna, a dyn ni'n gallu gweld rai o'r tyllau. So, ni'n cofio, mae'r gol yn dod yn rhywun hyn, so, bys e'r tyllau, os maen nhw'n tyllau, gyda fel cysgodion yn mynd fel hyn hefyd. A mae'n dechrau edrych fel craters sy'n bach. A wedyn os ni moyn fel creigiau, bysau cysgod o'r ochr arall. So, Dyn ni'n adio at y texture y blaned a roed y creigiau fan hyn. Mae'n cael un bach yn fwy tywyll. A wedyn ni, dyn ni'n ychwanegu at yr cysgod. Fe eisiau rhywbeth mwy tywyll na hynna. Ffindo un di, oce, okay, dyma ni. Right, Mae'n hwnna'n neud yn rili dywyll. A dych chi'n gweld, a dych chi'n neud hwn gyda pensel wrth gwrs, peidiwch yn ffoen ni, mae'r textures gwahanol yn bosib, jyst mae'r lliw yn ychwanegu tyn bach. A falle spots a dots, lle mae asteroids wedi taro'r blaned. Mae'r blaned yn hollol farw, fatha'r lleuad. Wrth wneud y planedau yma, meddyliwch pwy fath o aliens gwahanol sy'n byw ar y blanedau yma. A be bys nhw fel? Be bys nhw'n edrych fel? Dyna beth i ni bod yn gwneud ty bach ohono fe fori, gobeithio, os yw'n thing yn lanlwytho. Right, un arall. Hmm, pwy fath o blaned arall dyn ni moyn? O, fi'n gwybod. Un planed fi'n rili really lico yn ein uh, cysawd yr hael ni yw Sadwrn, achos y fatha'r rings cool sy'n anna fe. So, yn unig planed, i ddechrau, beth am ni gael planed sydd yn um, gyda strokes fel hyn. Mae'n unig planed um, sfer. a sut i wneud 3D sffêr. Mae wastad yn dda i ymarfer shading. Os ydych chi'n ffindo fe'n anodd i wneud shading cywir ar lluniau a gwybod yn union ble dylse'r shading fod, jyst meddyliwch am siap 3D, cylinder neu sffêr, a jyst trio meddwl, reit, os yw'r gole'n dod o un ochr, shwt mae'r shading mynd i edrych. So dyma ni planed melyn fel hyn. Angen bach mwy o texture o beth diddorol. Beth am ni jyst mynd yn crazy a jyst cael fel bit glas on y fyd. Beth am rhyw fath o cymalau glas yn mynd rhwng y planed yma. Yn edrych yn hollol funky. Ok, so dyma ni'r planed melyn a glas ni. Ok, right, a swn i moyn rhyw fath o rings rownd y blaned yma. Dechreuwch, peidiwch jyst rhoi de, cael think cynta, right, achos maen nhw wastad rownd y canol, ddim gorff o bod yn straight o un ring, ok? So, allan yn ei gyda rhywbeth bach yn dywyllach, ok? Neu'r gwyrdd, sy'n o'n cool. Ok, so dewch mas. A rownd. A nôl i ddechrau. Okay? So mae dych chi'r rhywun cyntaf. Gallwch chi gadael e fel na. A so hwnna'n edrych yn eitha cool yn bysau. Ond, dwi'n mynd i wneud un arall, okay? so dechreuwch just uwch ben. Chi'n gallu gweld yna? A dyn ni'n mynd just yn bellach mas a dod nôl Ond yn aros yn agos at y llinell cynta, a mas yr un pellter yr ochr arall. Ac yn dechrau edrych yn eitha cool, falle nawn ni cymryd lliw ysgafnach a just sheidio rhyngddyn nhw. Tim bach. hyd yn oed yn rownd bellach. Ond ydych chi'n gweld, wrth wneud e'n tu yna, mae'n edrych fel sydd yn stretcho. A tip arall, ydych chi'n moyn, mae'r gol yn dod o ffordd hyn, cofio, beth am roi rhyw fath o cysgod ar y blaned o'r rings sy'n mynd rownd e. A sy'n gwneud e edrych hyd yn oed yn fwy Fatha, cool, so mae'r cysgod y rings ar y blaned. Falle, dynyddio'r y lliw yna i wneud fatha dots ar y rings. A dyna ni, planed sy'n edrych yn cool iawn. Mae'n rhai planedau gyda'r rings mae'n mynd mas, estyn mas, dda yn rili really bell fel yna. Un peth arall ydych chi'n neud, os chi'n moyn neud eich planedau edrych yn, um, yn dda, yw adio lleiadau iddyn nhw. Rhywun yn gofyn os ydw i'n hapus neu ddim yn hapus mewn quarantine. Wel, fi wastad yn hapus, um, mor hapus a fedra i fod. Um, um, i weithio. Fi'n gweithio gatre pob dydd beth bynnag. So, yr unig wahaniaeth yw bod fy mhlant gatre hefyd. So, uh, mae'n hyfryd i weld lot ohonyn nhw, ond uh, mae'n gallu bod yn anodd i ffeindio amser i wneud popeth a dysgu plant. Um, ond mae'n oce. Okay. Gobeithio bod chi gyd yn iawn hefyd. Dyn ni'n gwneud lleiadau, so fatha lleiadau gwahanol yn orbitio'r planedau yma. Ydych chi'n gwneud i'r ochr, ydych chi'n gwneud rhai fatha... Mae rhai planedau gael loads yn nhw. Lleiadau, ac eto, maen nhw fel arfer, maen nhw bod fel un blaned ni dro fan hyn. yn eitha marw ac yn llwyd. So, chydig o blanedau llwyd bach o fi ar hwn. So, dyna dau neu dri o blanedau gwahanol i chi. Nawr, um, beth allwch chi wneud gyda'r planedau yw, os ydych chi'n mwyn ei edrych yn super cool, achos yn amlwg di space, di'r gofod beth yn wyn, allwch chi cael papur di, fel hyn, A torri'ch planed mas a sticio fe. Um, a mae dyn ni bach o gofod tu ôl, ond dyn ni angen bach o sedd tu ôl. Felly, mae yna tactic cool i wneud sêr ar peth gwe- du fel hyn. Cymwch hen brwsh danedd. So mae dyfu loads o brushes gwahanol. Oh, gormod o brushes dyfu yn brwsh peintio, ond ddim angen brwsh danedd yn iawn. A ffindio paint gwyn. A cael bach o baint gwyn ar y, ar y brwsh. Oce. Okay. Dim gormod, ond paint brwsh. Pwynt gwyn ar y brwys. A wedyn ni'n mynd ati i ymosod ar eich papur di, a just fel flicio'r paint off y brwys. A mae'n neud, dwi'n neud pa mor galed i chi flicio, fel sir. Dots gwyn dros eich papur. Dyna ni, chydig o sir. So allan ni ploncio'r blaned ar hwn. Bach o Brit Stick. A sef hyn, jyst rhaid o fanna. So mae'n blaned ni gyda syr tu ôl. Dyna ni, nes sticio fo lawr. Yn nghanol y gofod, allan ni'r un peth gyda'r lleill. Beth am stico bach o fflico bach o hwn ar yr, um, ar y blaned ei hun hefyd. Just i wneud edrych bach yn fwy cool. Ar wyn o'r blaned. A dyna ni, un planed yn y gofod. llun, mae hwnna'n llun fel cefndir gret, cael pain dros dy fi, i chi wedyn ni roi eich llong ofod, chi wedi dysgu sut i wneud fo, i wneud echddo, a'n hedfan trwy fe. Beth am i chi mynd ati i greu fel sîn uh, o'r gofod gyda planedau a llongau ofod, fatha Star Wars style space fight, sy'n so eitha cool. A danfonwch yn draw i fi weld. Um, pwy sy'n gofyn Ydyn nhw'n gallu bod yn y clwb celf? Be, fy mhlant? O, falle bod yna bach o disaster zone i cael nhw involved. Ond um, falle na i weld os allai gael un o ddau o nhw um, uh, i helpu rhywbryd. Swn i'n eitha cool. Ond, dyna ni. Am heddi, planedau, fori, dyn ni'n ôl gyda aliens. So, fideo cool am aliens uh, wahanol. Um, a mae i welai, welai chi fori.